Kaya Sashiduid yn gweithio i Cymen fel rhan o broject i wella systemau Abertyferydd, Speech Recognition Systems. Um, just chydig bach am cefndir fi, dwi'n dod o Awstria yn wreiddiol a dwi wedi dysgu Cymraeg ac um, dwi'n newydd gorffen gradd fi yn technolegau iaith. A trwy dysgu Cymraeg a trwy astudio technolegau iaith, dwi wedi cael y cyfle i gweithio i Cymen ar y prosiect yma. Yn y prosiect yma, da ni'n ymateb i'r her bod technolegau nafol lleferydd tu ôl ieithoedd eraill ar y funud, yn enwedig Saesneg. Mae'r technolegau adnabod lleferydd yn prosesu iaith naturiol um, i alluogi technolegau fel Alexa neu Siri i performio rhyw fath o weithred. Um, fel ar er enghraifft, os ydych chi'n gofyn cwestiwn i Alexa fel sut mae'r tywydd heddiw, mae Alexa yn gorfod dallt neu prosesu y uh, frawddeg neu'r cwestiwn yma ac wedyn, um, ac wedyn mae'n gallu checio sut mae'r tywydd. Mae'r technolegau yn abyseferydd hefyd yn gallu creu is-deitlau neu drawsgrifiadau awtomatig, um, er enghraifft ar gyfer cyfarfodydd Teams neu Zoom, neu ar gyfer fideos YouTube a TikToks, a mae hwnna'n gallu gwneud um, cynnwys Cymraeg yn lot fwy hygyrch. Mae'r Cymraeg Yn tu ôl ieithoedd eraill, yn enwedig Saesneg yn y maes yma, oherwydd diffyg o ddata. So, er enghraifft, mae Saesneg efo cannoedd o filoedd o oriau o ddata i, i wella'r system adnabod lleferydd, ond ar yr un pryd mae Cymraeg efo 200 o oriau o ddata ar y funud, felly mae yna fel bwlch mawr rhwng y ddwy iaith. Ein nod ni felly ydy casglu cymaint o ddata â phosib a trawsgrifio fo â llaw er mwyn i ni allu hyfforddi neu wella systemau adnabod lleferydd Cymraeg. Ers mis Ionawr, da ni wedi casglu tua 50 awr o ddata efo trawsgrifiadau manwl, ac yn y wythnos diwetha, dwi wedi bod yn chwarae efo data i weld sut mae data ni'n effeithio'r modelau yma, a da ni wedi gweld canlyniadau addawol iawn a gwelliant mawr yym yn y yn y modelau 'da ni 'di hyfforddi efo data 'ma. Da ni hefyd wedi llwyddo i hyfforddi a creu swyddi i 18 o'r trawsgrifwyr llawrydd a pobl ifanc sydd 'di bod yn gweithio dros yr haf yym ac mae pump ohonyn nhw yn awyddus iawn i gweithio i Cymen yn y tymor hir. uh, ar jobs drosgrifio ac isdeitlo, da ni'n cael fel cwmni cyfieithu. A trwy hynny, da ni di helpu datblygu'r maes drosgrifio ac hefyd cyfnogi'r economi lleol. Drwy casglu data yma a hyfforddi modelau ein hun, um, o'n i'n gallu creu app Microsoft sy'n gallu trosgrifio fideos yn automatic a da ni wedi bod yn defnyddio fo'n fewnol i cefnogi ein trosgrifwyr ac hefyd cyflymu'r proses drawsgrifio. Ar ddiwedd y prosiect, byddwn ni hefyd yn rhyddhau'r ddata ar-lein o dan Trwydd yr Agored i gwmnïau eraill ei defnyddio a chreu technolegau adnabod lleferydd Cymraeg ei hun, a gobeithio cynnig y Gymraeg fel rhan o'u cynhyrchion nhw.